नमस्कार मिथिलाक्षरक अभ्यास में अपने सब संयुक्ताक्षरक प्रकरण में आबि गेल छी आ संयुक्ताक्षरक प्रकरण में कवर्ग में क आ ख के संयुक्ताक्षरक अभ्यास क चुकल छी तऽ आइ ग के संयुक्ताक्षर देखब तऽ सर्वप्रथम देखियौ ग अपने सब एना बनबै छियै ठीक तऽ ग ग में देखियौ ग में ग के संयुक्ताक्षर प्रथम देखियो ग आ ग के संयुक्ताक्षर तो ओई के लेल अहाँ एकटा ई पहिने ग बनाओ आ इहे में एकटा और ग ई वाला हिस्सा जे छै से जोड़ दी पुनः देखियो कि ई ग बनेलहुँ इहे में एगो ग के ई वाला जे हिस्सा छै से एकरा एना कऽ जोड़ि देलियै ग और ग के संयुक्ताक्षर भऽ गेल तहिना ग आ द के संयुक्ताक्षर देखियौ ग आ द के संयुक्ताक्षर देखियौ ग के ई वाला हिस्सा बनाउ आ इहे में जे छै से एना कऽ ई घुमबैत आ ई द जकाँ ई बना दियौ तऽ ग और द के ऊपर में ई डेढ़ दऽ दियौ तऽ ग और द के संयुक्ताक्षर भऽ गेल पुनः देखियौ ई ग के ई हिस्सा बनाउ आ एकरे जे छै से ई द जकाँ घुमबैत द बना दिए ऊपर में डेढ़ दो तो ग और द के संयुक्ताक्षर भ गए तहिना ग आ ध के संयुक्ताक्षर देखियो ग आ ध के संयुक्ताक्षर देखियो ठीक तो ग के ई हिस्सा बनेलो एक एना के घूमबे ई त्रिभुज जका बनबे एना क दियो ऊपर में डेढ़ दो दियो तो ग आ ध के संयुक्ताक्षर भ गए पुनः देखियो ई वाला हिस्सा एना क बनेलिए ग के एकरे एना के घुमावे त्रिभुज जका बनावे ई कह दिलिए ग और घ के संयुक्ताक्षर भ गए तहिना ग आ न के संयुक्ताक्षर देखियो ग आ न के संयुक्ताक्षर देखियो एमे ई ग के ई पार्ट बने लिए ठीक छे पूरा ग बने एक आ इएहमे जे छै जेना क आओर ख मे बतायल गेल रहै एना के ई जे छै से नौ जोड़ि दियौ ठीक पुनः देखियौ ई एना के ग बनेलहुँ ठीक है इएहमे एना के जे छै से नौ जोड़ि देलियै तऽ ग आ नौ के संयुक्ताक्षर भऽ गेल तहिना आगाँ देखियौ ग आ व के संयुक्ताक्षर ग आ व के संयुक्ताक्षर देखियौ ग व के बहुत आसान छै ई एना के ग के ई पार्ट बनेलहुँ आ एकरे जे छै से एना के घुमबै ई त्रिभुज जका बनबे तो एक टच करे आ ई एना कर देते हो गए ग आ व के नीचा में व के बिंदी दे देते ग आ व के संयुक्ताक्षर हो गए पुनः देखू ग के ई पार्ट बनेल आ एक एना के घूमबे ई त्रिभुज जका बनबे तो ऊपर में एना के डेढ़ लो जाओ एना कर दियो ठीक आ नीचा में तो बिंदी दे दियो तो ग आ व के संयुक्ताक्षर हो गए तहिना ग आ ल के संयुक्ताक्षर देखियो ग आ ल के संयुक्त अक्षर देखियो ग ल के संयुक्त आसान छै ई ग एना के बनेलो पहिने आ इहा में छै से एना के ई जोड़ दियो ग आ ल के संयुक्त अक्षर पुनः देखियो ग के ई बनेलो ग बनेलो ई आ इहा में छै से ई एना के ल जोड़ देली तो ग आ ल के संयुक्त अक्षर हो गेलै तहिना ग आ र के संयुक्त अक्षर देखियो

ग आ य के संयुक्ताक्षर आसान छै जेना के ग बनाउ ठीक ई जे लाइन लऽ जाइ छै एकरा कनि आगाँ बढ़ा कऽ आ पाछाँ हल्का आनैत इएह लाइन पर एना कऽ ई वाला आकृति जोड़ि दियौ तऽ ग आ य के संयुक्ताक्षर हो गेलै पुनः देखियौ ग के ई हिस्सा बनेलियै ठीक एक इएह लाइन के आगा करैत एना हल्का पाछा हटबैत एहिमे टच कऽ देलियै तऽ ग आ य के संयुक्ताक्षर भऽ गेलै तऽ अहाँके हम ग ग के संयुक्ताक्षर ग द के संयुक्ताक्षर ग ध के संयुक्ताक्षर ग न के संयुक्ताक्षर ग व के संयुक्ताक्षर ग ल के संयुक्ताक्षर आ ग य आ ग र के संयुक्ताक्षर अहाँ सबके बतेलहुँ

ठीक आ इहा में फिर जे से एना के ई ग जोड़ दिलिए ठीक आ मात्रा लागल छे दीर्घी के तो ई मात्रा लगा दिलिए ई हो गए बग्गी ठीक तहना देखियो लिखल छे एगो अक्षर सब वागदान तो वो के वो बनो पहिने एमे आ के मात्रा छे ते हो गए वा आ ग आ द के संयुक्त अक्षर अहाँ के बतेने छलो हैं जे ई वाला पार्ट पहिने बनाबियो एकरे एना के घुमबै एना क दियो

एना के एकर लाइन के टच करैत ई एना के जोड़ दै छै तऽ म में हर्ष उकार के मात्रा लेबै आ ग आ ध के संयुक्त अक्षर बतने छलहुँ एना के ई हिस्सा आनियो आ एक एना घुमबै आ ई एना कऽ दियौ ऊपरमे डेंट भऽ भऽ गेलै मुग्ध पुनः देखियो ई म में उकार के मात्रा लगेलियै आ ई ग वाला हिस्सा भेलै आ एक एना के घुमबै ई त्रिभुज जकाँ बनबै आ ई एना के लगा देलियै भऽ गेलै मुग्ध तहिना देखियो अग्रज ई लिखल है अग्रज तो अ बनाओ पहिने ठीक है एना के अ बनेलो आ ग आ र के संयुक्त अक्षर बदले छलो पूरा ग बना लिया एकरा आ ई हम एना के ई र लगा दियो अग्र आ ज केना बनबै छलियै अपने सब एना के ई ई भऽ गेल अग्रज ठीक तहिना देखियौ सब छै ग्लानी ग्लानी केना बनतै से देख लियौ ग ल के संयुक्त अक्षर छै तऽ ई ग बनेलियै ठीक एमे ल के संयुक्ताक्षर के लिए ल हो गए आ के मात्रा है तो आ हो गए न में बोल ग्लानी पुनः देख ली ग बने लो एमे ल लगे लो आ के मात्रा है ग्ला आ नी न एना के बने लो यहाँ में से डेढ़ ईटा के मात्रा लगा देते ग्लानी ते ना बाल बाल गौ व के संयुक्त अक्षर बतने छी यहाँ के एना के घुमा गौनु त्रिभुज जगह बनबे तो ऊपर कदू हो गए गौ आ के मात्रा छै तो ई कह दियौ वा आ ल लिखबा छै तो ल के लिए एहन लिखे छियै ई ई ल भ गेल वा ल आ ब छै तो ब केना बनते ई ब बनेलहुँ ब में आकार के मात्रा छी आ आ फिर ल ल लियो एना भ गेल बाल बाल त आई अहा सबके संयुक्ताक्षर प्रकरण में कवर्ग में ग के संयुक्ताक्षर बतायल गेल ओहि पर आधारित किछु शब्द सेहो बतायल गेल अहा सब मूल लगा के अभ्यास करू जय मिथिला